Dünýäň gerekligi barada. Dünýe, sen ahyratyňa aşyň barýaň, oglanuşak, ärheleý, ene-ata, garyp-gasar, öz iýip-içgiň, ýaşaýyşda dünýe gerek-dä, egin-maş gerek, iýip-içme gerek, ýatyp-turgy gerek. Emma biz ýirak gaşyn barýas, ahyrata gaşyn barýas. Gör jenazalary nagader kän. Bäş wagt namazyň bäşisinde-de mydam jynazalar gygyrylýar. Heý, ahyrata gaşyn barýas. Ahyrata gaşyn barýarkaň, iň ulukan yştyba zat şu dünýäni ýüregiňe salmak. Eý, jawan dost! Gowy gulak as, Hajy däde, sen-de düşündi içeriňe Hudaý üçin aýt-da. Bir iman gürrüňden içeriňe düşündir-de. Dünýäni ýürege salpmaly däl. Ýani näme ýürege salmaly däl? Eý jan doganla. Näcirä bolýa bir gelin äriniň öýünde ýaşap be. Behterin zindigisi bar. Emmä şo zenana görýä öz ýa hamana ýa aýal dogany özünden maly ýokary ýaşaýa. Şu gelin äre barypdyr-da bir gyz oglan. Aýal dogany ýa özüniň gatnaşýan bir boýdaşy tanyşy müň zendigisinden ýokary. Ine şu är heleýiň arasynda zendigiň süýjüligi ýok-da. Näme diýip, mydam ezýet-dä ärine, biziň günümiz nädip şola ýaly bolmaly-dä diýip. Özi-de ulkan gelin bolupdyr. Ommyň äri her näme aýdasyna gulagyny girmýä. Mydam dawa-da aralar. Näme diýip, ozal ene-atasy näme diýip şu gyzyň ýüregine salmýa? Näme diýip, ozal ýüregine salmýa? Näme diýip, gyzyna hyýanat edýä? Näme diýip, Alladan gorkmýa? Näme diýip, o gyzyň ýüregini garaltýa? Ol gyz oglan gelin bolmaka ýogsa ene dädesi aýtmaly la jan gyzym Hudaý berse şükür et bermese sabr et halkyň zindigisin gözläp öz zindigiňi zaýalama Hudaý pygambar we hakyl we iman we danyşment bilim hekim hemme kişiň aýdýan gürrüňi şudur diýip da aýtmaly lämaý. Zol, şoň zendigisi, şoň zendigisi, şoň zendigi we nagadar-da şoň üstüne är heleý bolup biri-birinden aýrylyşmaly, porsy äpberk gitjek dünýeden çirim ärzeşi barmyşam. We nagadarlar gör, dogan-doganyň arasy dünýeden çirim aýrylyşmak bla suw boldy iliň içinde. Ýöne suw içip duran ýanok. Pul ara düşse, ýer ara düşse, dünýe ara düşse, aýaldan-erkekden rahatjak kesilmeli, äpberk gitmeli dünýeden çirim. At berkitmeli dünýeden çüri möýüzde. Hezreti Nuh pygambar dokuz ýüz elli ýylläp hut Kurany Kerimde baha dokuz ýüz elli ýylläp kowmynyň içinde nesihat beripdir. Felebise fihim elfe senetin illa hamsine ame. Dokuz ýüz elli ýylläp gygyryk kesipdir nesihat edip. Hop, pygamberlik berilmäkä-de birniçe ýaşandyr, ondan soňram-da birniçe ýaşandyr, müň bäş ýüze golaý ýaşapdyr şo hezreti Nuh. Oňam Yzraýyl perişde jan aljak bolup gelende aýdypdyr, Ýa atwalal enbiýaýy umran, Eý, iň pygamberleň uzak ýaşany diýipdir. E, müň bäş ýüz kän ýaş bolýa-ha. Näçe ýaşymyz bar? Iň ulukan ak sakgal garrylymyz ýetmiş-segsen ýaşda näme? Müň bäş ýüz ýaşa golaý-ha. Nätdiň dünýäni diýipdir. Hiý, geçirip bilmän ahyryna ýetirdiňmaý diýipdir. Ýogsa nagt yza öwüripdir. Bihuş bolýaýmyşdyk adamlar urallarynda. Hezreti Nuh pygamber huşa gelip ýene milleti eý beýtmeseneň, eý Alla bile bolsaneň diýip, biňadyr yzalary geçiripdir-ha. Onda-da aýdypdyr, Keddarin leha baban, He-e-e-e-e-e! diýipdir. Dünýe diýipdir, müň bäş ýüz ýyl ömrüm bir haýýat bolar iki gafsy bar. Şu metjidimiziň iki gafsy bar-da, biri ol ýokarda, biri sada kiçejik gaf bar aşakda. O gafdan girip, durman o gafdan çykan ýaly boldy, ol-a göni geçdi diýipdir. Bir haýýadyň iki gafsy bar, bir gafdan girip, bir gafdan çykan ýaly boldy diýipdir. Dünýe döwranynda açyk tut eliň, dünýe senden geçer, döwran eglenmez. Heý, Magtymguly şaň gowaý diýýä. Dünýe döwranynda açyk tut eliň, Dünýe senden geçer döwran eglenmez. Nadar dawaly bolýa şunuň üçin. Nadar ýalandan kasamlar içilýä dünýeden üçin. Allaň adyny orta oklaýa wallahi diýip gazyň ýanynda dat güsteriň içinde ýa öz aralarynda Allaň adyny ýalandan orta oklap otyr bir tümenden çürim dolardan çürim. Ine, nämeden bolýaşy? Zindigi gerek-dä diýip, ýo zindigi geregiň gürrüňde, dünýäni ýüregine salypdyr, pahyr heläk bolup barýa. Heläklik ýani dargamak-da. Ýalandan kasam diçýä. Alla ýadim, dur şuna ýalan-da. Adam kefine ynanar ýaly bolmandy. Nä dünýäni ýüregine sygypdyrda. Bar allama ýa diýeli. Bar şol dogry diýeli. Ýöne dünýäni ýüregine sala şo ýatan ýerinde öýünde de şoň aram eşi ýokda. Edafirak harç etse de narahat. Öýünde biri kellesi agyryp meriz bolup şoňa derman alma bolsa da narahat. Şu dünýe ýüregine salan adam hem dünýesi bibat hem ahyreti bibatda. Heläk bolýa. Eý jemaatla. Dünýe adama gerek ýöne ýürege salara erzeşi ýok daşyň.